Wel, siwmai, a croeso i podlediad rhif 4 Lap Was nawr. Ni bron uh, colli trac. Ond heddi, mae da ni uh, Eifio Price. Siwr i ti? Ie, yeah, fi'n dal iawn, da iawn, diolch. Good, good. A mae lot siwr o fod yn nabod eifion o Gwyneb Cyffredin, ardal Rydaman. Rhi Cyffredin, felly. uh, a mae eifion yn y band Jack Do, a dyna beth i ni yma i siarad am yw Jack Do a popeth uh, rownd y byd o cerddoriaeth yn y byd Gymraeg, achos mae dydd Music Cymru ar y degfed wythnos yma, dydd Gwener. A ie, yeah, eifion, i ddechrau, siaradwn ni am Jack Do. Yeah. Sawl blyne i ti, wel, i ddechrau, fel, fel creio chi Jack y Do, a sawl blyne yn ôl o'ch chi actually wedi wneud e, achos fi'n gwybod bod ni wedi bod yn mynd am sbel. Odi, wel, wedi fe, ni wedi bod yn mynd yn ddi-dor as 35 o flynydde nawr, dechreuon ni'n 87, a ni'n dal i ware. Y reswm am, am hynny yw, oedd rhan fwyaf, wel, y pedwar o'n ni uh, ar y cychwyn, yeah. uh, o'n ni gyd wedi a priodi, ond i gyd wedi cael swyddi, oedd plant o teuluoedd, felly wahanol i grwpiau mwy, wel, mwy enwog yn ni, fel arlwg ac yn ymlaen, yeah. fe ddechreuson nhw amser o'n nhw yn ifanc iawn, a wrth gwrs, um, fel chi'n mynd yn hun, mae swyddi'n dod, mae priodi'n dod, ac yn ymlaen, ond uh, na, ni'n falch wedi, ni wedi parhau i ware yn ddi-dor, er wrth gwrs mae'r ma ma Covid wedi bod, a ni yeah. wedi bod ar, fel pawb arall, ar, ar, ar stop bron i ddwy flynedd, ond ni wedi dechrau nôl nawr, felly, ond wrth gwrs, ni wedi torri lawr am nifer o resymau, wrth gwrs. Ie, uh... yeah, mae ma bywyd yn newid bach, ond e, oedd e bron fel bach o esgus i, i fod fel grŵp ar y dechrau yn y beth, oedd e, i esgus i mynd mas o'r tŷ, felly? O, wel, ar y dechrau, oedd, oedd e tipyn o nofel ti. ond wedyn ni ar ôl bwthi dwy, dair, pedair blynedd, oedd y ffôn yn canu yn aml, yn aml iawn. Yeah. A fel o'n i'n cymryd, oedd un o'r boys yn cymryd uh, uh, cadw record. A o'n i'n gweld, o'n i'n mynd mas o lia hanner cant o weithiau y flwyddyn am bymtheg mlynedd. Am beth waith, wrth gwrs, hwnna'n cynnwys mynd uh, i Werddon, buon ni'n Sbaen, uh, Canada, Unol Daleithiau, So, ni wedi bod yn tipyn o bob man, efe. A fel ni'n gweud, fi'n falch o hyn o bryd, pan oed o'n drwy. Dim ond rhyw, mae'n gweithio mas ar gyfer tare rhyw unwaith y mis i ni mynd mas, a mae hwnna'n siwto fi yn grand. Ie, yeah. ble, ble ti wedi joio mynd mwyaf de, ti'n gweud? Wel, Canada, Sbaen yna. Wel, wel, wel mae rhaid, ma rhaid fi wneud, um, uh, uh, pan gysylltu fi mas gyda Bwrdd Croeso Cymru, uh, oedd yr expo, beth oedd hi nawr, wel, wedodd e pryd oedd hi, dethon ni hedfanu ni'n ôl o Canada, uh, O'n i, nage, ar Canada o'n i wedi bod y, y, y flwyddyn cynt o Minneapolis. Ac fe hedfanon ni'n ôl hmm. y dwrnod cyn 9-11. Na. Do, gyraeddon ni nôl ar y dydd Sul, neu neu dydd Llun, ac wrth ar y bore dydd Mawrth, fe newidodd y byd. O'n ni wedi cyrraedd nôl, ond oedd aelodau o y Bwrdd Twristiaeth yn dal yn yr y ffair ma yn Minneapolis, a oedd stondin neu gyda Cymru, Lloegr, yr Alban, Iwerddon ac yn y mân, ond wrth gwrs o'n ni'n dal yn gweithio, prynu.

felly dethon ni nôl, ond oedd y profiad hunan yn gret, wrth gwrs, ware o flaen yr Americanwyr, a maen nhw'n dwlu ar gerddoriaeth y Cymraeg, ar, ar again again, say that again, oh Elmar, did you hear that? Oh, ti'n bod, maen nhw, maen nhw yn, fi'n cofio amser o'n i'n um, Wel, cyn i Jac y Do ddechrau, o'n i'n ware mewn lle o'r enw Plas Glarsefyn, yn Myfaig ar Llangadog. Llangadog, na le ges i, na le ges i priodi. O, na ti, wel.
Ie, ie, na fyrna.
O, ie. Wel, os ydy gwybod, oedd yn yswythu Cymraeg na, nhw'n llwyddiannus iawn. O, nos o lawen efe? Ie, nos o lawen.
A mae'n i'r Lloyd, a thydytha delyn, ac wrth o'n i'n griw hapus fanna, ac wrth gwrs, ar, ar ddydd Mercher, oedd na griw yn dod lan o'r, um, fel gwyliau, fel um, carafan, oh, yeah. ar, ar, beth oedd e, ar, ar, ar yna'r cydweli yn y gyfarfyn. A wrth gwrs, o'n nhw'n dod am fel rhywun, hi, how are you? A o, e, mae'r Yanks yn un o'r ofwys, ond oedd y Yanks yn dwlu fel o'n i'n gweud, o'n nhw, o'n nhw'n gwerthfarogi beth o'n i'n neud, y caneion, a'r sgwr, ac ar y blaen, a wrth gwrs, y ffidydd a'r clocso a cael nhw mas, of course, dyna rhan o'r raglen. Yeah, yeah, cael nhw mas i, i wneud aws y glocsen a ddyn noson hwylio. Felly, oeddi, na, ond mae rai fi wedi, bob tro i ni wedi bod yn Iwerddon, yeah. mae yna marc mewn yeah. Iwerddon, efe. Er mae Llydaw, ni wedi bod, buon ni bydr waith yn Llydaw, yeah. a o'r y teg, Llydawyr hef, hefyd yn, yn gwerthfawrogi ni. O'r beth a bod i Iwerddon, o, o'r y teg, a mynd ar liwt yn hunain. Yeah. Ni mewn i dafar yn corc. Mae yna rhyw wech ar iaf offer yna. A wedyn ni mae'r boi i gofyn yn eistedd lawr, cael cwpl o, cwpl o morphys neu gynnes fanna. Yeah, yeah. A, a, a mae'r boi yn gofyn, can you play those bloody things? oh yes, well, if you want to play, yeah, yeah. A mae'n mynd i dechrau wario cwpl o jigs Cymreig. ac yn y blaen. Beth nesa? Mae fi'n mynd agor y drws mas, dod i bricsen i ddal y drws ar agor i'r sain, i'r sŵn gyfyd yeah, yeah. mas. A beth nesa, oedd bobl yn cerdded mewn. A wrth gwrs, ar ôl i wario tair e beder, oedd y treu yn dod, oedd wedi gweld beth o'n i'n yfed, a fynd oedd y treu yn dod i gadw ni yn y dafod. Ond o'n gret. Sorry, nefyd ddod cysau sef ble yw'r dy hoff le, efe, efe coc yn Iwerddon neu... Ti wedi wario yn dilyn o gwbl neu? Uh, Wel, ac fi wedi wario yn dilyn wrth y ninan, ah, okay. mas gyda criw o boys i'r gêm rygbi, a boys yn gweud, o, oh, dere mae rhaid ti ddod o'r ffidil na ti. Yeah, yeah. Ac wrth gwrs, es o'r ffidil, waren o Swener yn Donny Brook, mae'na, o'n i'n uh, gêm dan y ugen, ac wrth gwrs, oedd Cymru o Gymru yna, come on, sosban fach, Max Boyce, a wedyn ni, felly fi di wario, ni gael barn Jack y Dw oedd hwn. Of course. Fi'n dod o dw, fi'n dieddol o fyn ar ffidil, da fi'n sy'n ma... So, so blynedd ti fod wario ffidil yna fe? Wel, wedyn fi... Pryd dysgys di?
O, dysgys i am rhan yma, a beth o'n i, o'n i'r wyth mlynedd oed. Ie. A gys i'n dysgu yn glasurol, yn gywir, a gwaren yn yr ysgol, yn y Stylyfera, a gwaren cyrddorfa ieuenctid y sir. Wel, Morgannwg pryn ni, a mynd i'r yeah, mynd i'r cyrsiau gen nhw, a war e bethau, ti'n modd, Beethoven, Tchaikovsky, Mozart, felly y, y, y cefndir clasurol sef i ddechrau, mm. a wedyn ni, wrth gwrs, arwyd mynd i'r coleg dod nôl, ac wrth gwrs, oedd y barti dan sygwerin am rhan aman wedi bod yn y 60au, a pam ddeth o un ôl wedyn ni, yn beth oedd hi 69, o'n i ddadnabod yr hyfforddwr. uh, Janice, Janice Davies, a mae'n gofyn i fi, ei, dyr y lan, dyn ni'n eisiau offerynwyr yno ni, a dyna ddechrau ar y pethau. A dyna ni'n mynd ôl ar y steddfod gyntaf o'r Iesu, steddfod yr ef, yn 1973. Cwpl mlynedd yn ôl, ie, ie. Hanner can mlynedd yn ôl. Wow, da iawn. A hon, fi'n gobeithio, bydd yr un ola yn rhan o'n dyfru Ti'n mynd ti lan?
Ti'n mynd lan i ware? O, do. Down sy'n pen rhyd, fyddai'n fanna, ti'n fawr beth. Yeah, yeah. Felly, nôl fanna ddechreuodd i. A wedyn ni, uh, fe ffindes i mas yn yr ardal, oedd um, boes eraill, oedd Randall Isaac, oedd, oedd Randall wedi bod yn clocso, diddordeb mewn gwerin, Howell, ac Eri, ac Eri war y gitar, mm. uh, Howell ar y, ar y A fe, yn lle, mi na casets ma, Howell, um, Randall, gweud, we beth am, beth am chi ddod dyfu, a chi'n aml, o'n i wedi, o'n i'n adnabod nifer o'r alawon, achos o'n i wedi ware nhw gyda'r parti danso, yeah. a o'n i'n arfer mynd ar y cyrsi danso gwerin gyda Cymdeithas Haws Werin Cymru. Ah, okay. Felly oedd llwythi o gyddoriaeth y fi, defnyddio'r ysgol i, i ail... Ie, ie. A, a, a, a wedyn ni, wrth gwrs, oedd o stoc o lawer da ni, a digon da i y topathau. A wedyn ni, fe gyrru ni mlaen, ac a oedd y ffôn yn canu, a, a priodasau, um, rostio mochyn, uh, PTA, yr ysgol, felly... Unrhyw beth. Do, fi oedd hi'n...
O, do. Wel, wnaethon ni, nes twmpath yn Llyndeilog gyda ni yn y, Neuadd yn Esseg fi'n credu un blwyddeg, wel cwp- cwpl o blynydde nôl. Oes. O ran sympathe, chi'n chi ti'n joio falle mwy o'r ochr 'na gyda gyda pobl sydd yn t'mod do' mewn a'r g- a he- a a ymuno gyda'r yy... O! ...cerddoriaeth yfe? Odi yy odi ma' ma' ma' bob noson yn wahanol i radde yfe? Ie. Yym n- ma' fel ma'r noson uh, ni'n mwynhau, lan y tu clos, maen nhw'n cynnal y rostio mochyn hyn bob blwyddyn yn y mis Gorffennaf, a ni'n gwybod bydd yna 300 o bobl o Liam yna. A maen nhw'n, amser ti'n galw, rhan rhaid te boes bach, a ddawns gyn, gynta, celch mawr i wneud celch y Cymru, a maen nhw'n dod mas. A beth sy'n gwrdd fod hanner cant i gant arall yma. Mae, mae gymaint o'n nhw, yn lle cael un cilch mawr, mae eisiau cael cilch o fewn y cilch. Yeah. Ac, ma, ma, ma, ma, a mae hwnna, a edrych lawr, oedd na ffantastig. Ond fi'n cofio amser o'n i'n cael gwahoddiad gyda menter Abert, nid yn menter Abertawe, wel, rhywbeth oedd hi gyda, oedd cynach, cilch, um, cilch Cymraeg, uh, cilch y Cymru, uh, beth oedd hi, yn Abertawe. A o'n i'n, oedd hi'n osweithio nhw yn y pafiliwn party Patti Pavilion, ti'n gwybod, yeah. a war y teg, oedd y respons yn arbennig. Mm. A hmm. fi'n cofio ar y diwedd, o'n i'n gweud, roed ni'n dod i ddaw'r sola, oedd hi'n hanner awd un ar ddeg yn os, a dyma ni'n cael, fi'n credu oedd i'r beth fel pymtheg set o Jack y Do. Felly, mae deg ym mhob set, felly bydd yna rhywbeth fel, efe, doegan o bobl ar y llawr yn neud Jac y Dwr. O, tase rhywun wedi ffilmo hwnna, Ie. bydd yn angredadwy, ti'n gwybod, efe. A ti'n gwybod, ti'n gweld hwnna, a mae hwnna'n rhoi buzz i ti wedyn, ti'n gwybod. Odi, neu fydden nhw, Ife na beth sy'n cadw chi'n mynd e? Ife na gweld y pobl yn cymryd oh. rhan a mwynhau, ti'n oh, oh, oh, ti wedi bod lan yn Llyndeilo to, blwyddyn diwetha yn codi arian yn nos Wener, oh, a weles i gwbl o fideos o hwnna, yeah, o'n i ffili dod mas yn ystod yna, ond oedd yn... Yeah, yeah. Mae just... Pan ti'n dod ar feilin a gitar yeah, yeah. a pethau mas, mae'r ma lle yn newid, yn dweud. Odi, odi. A fe na beth sy'n... Yeah, yeah.

Yna, mae bell i ddawns yn newid, ti'n bod fe, a dibynnu ble i ni. Os slot o Saeson wedi, wedi bod, well lle newn ni cwpl o gynion Saesneg, falle um, Dewyd Sar neu rhywbeth, Max Boyce neu, yeah. neu, neu, neu rhywbeth, ti'n bod, uh, just i... Um, well, ne, ne, of course, the fields of Father Roy, fi'n gwybod. Ie, yeah, ie. Yeah. Classics, yfe, ie, ie. O, mae ma, ma hwn yn mynd lawr yn dda gan y flan. Ond ar y, mae marcha, ni'n neud nifer o ganeion Dafydd Iwan, a ni'n gorffen pob noson gyda yma o hyd. Nid i fod yn gorffen yma o hyd os deg mlynedd ar eigen, fe. A wrth gwrs, cael bobl ar ei trad, oedd yn gwneud, a mynd um, yn nosweithio gyda'r ieuenctid, lan gyda'r menter iaith yma, lan yn Cil y Cwm. Ie, yeah, ie. Yeah. O, oedd yn nosweithio'n arbennig, a fawr at deg i'r bobl ifanc fyna. Wrth gwrs, erbyn hyn, o'n i wedi cael uh, drums gyda ni. O'n i wedi, oedd saith o'n i yn y band erbyn hyn, yeah. ac wrth gwrs gyda troi'r sain lan, a'r drums, a'r, ar, ar beat yn mynd, a gweld nhw'n nido lan a lawr, a'r god a fedd o'n i. Joia. Twmlo fel status quo neu gyda jacket o. Yeah, mae rhaid bod edo. Ac so Milo ddim yn lan i Cilicwm. Oh, so, mae lluniau dyn ni a'r crows ddim yn lan yna. A pobl,

Yeah. A gwyliau cnapau yn awr y tir. O'n nhw'n gofyn i ni bob blwyddyn. O'n ni'n mynd neille ar, uh, ar y nos sadwn, neu falle fynd yn y prynawn, neu'r nos wein, dim ond i wneud y twmpath ac yn ymlaen. Yeah. A fy'r ymateb yma yna, o, awr y tir, oedd dim cweit fel o Dafydd Iwan, yeah. fel o nos o Dafydd Iwan, ond oedd, ond nos weithiau'r cnapau yn arbennig hefyd, mae rhaid i wneud. Ti wedi sôn am Dafydd Iwan fyna, hmm. Pa mor, wel, faint ti'n credu mae'r enw Dafydd Iwan yn cario nawr? Wrth gwrs gyda yma o hyd, no, yeah, a mae yeah. ma wedi dod ma lan gyda'r tîm Cymru Pel Drod yn, yn anferth. Mae fel anthem bron i'r yeah. tîm Cymru Pel Drod. Yeah. Mae rai bod e fel rhywun, mae Dafydd Iwan yn cadw hwnna yn blynydde ta oh, beth, yn dweud. E? So i gweld e nawr ar y llwyfan fawr, a dwi'n, yeah. o ochr ti, a dwi'n ffantastig i weld. O, i feddwl, A pa- pan ddechreuais i ym- ym- ym- yy yy ware am Brynaman, o'dd Steddfod Capeli 'da ni, y cymdeithase capeli, ac wrth gwrs o'dd Dafydd yn cymryd ran, fi'n cofio dyw e m- mae e cwpwl o flynydde'n hŷn na fi, ond fi'n... Bach bach am Brynaman yw e? O ie, bach am Brynaman, felly fi'n cofio fe yn yy yn ei arddege, wrth gwrs, a ch- ond o'dd e'n mynd i ysgol Ddyffryn Aman, o'n i'n Brynaman eisiau, am i'n ystod a fera, o'n i'n ah, okay. sgor ymadeg fyna. Ond wrth gwrs, oedd e'n cymryd rhan, a i feddwl bod fi'n cofio wedyn ni, wrth gwrs, all e mlaen, uh, canu gyda Gedward, a fi'n meddwl, mae e'n canu, wel, os hanner, wel, fwy na hanner cant, mae fe nawr yn wedi cael 80, fi'n credu, oedde fe? Odi. Wedi cael... Just gen da. 80, a i feddwl, Mae fe'n canu, a mae fe yn dal yn boblogedd. I fe ddo, oedd yn y steddfod leni yn Tregaron, a mae'n dal i ganu, uh, ni gyd yn gwybod i ganeuon e, yeah. a na pam i ni, pan fod Eiran wyn yma o hyd, ac yna, mae ma nhw gyd yn glasuron, a mae rhywbeth, mae'n mae e brand yn ei hun yn dweud, e? David Iwan, mae brand y fe, a war y teg, fi'n fi edmygu fe'n fawr, er bod ni'n uh, uh, o'r un um,

Wel, oeddi, cymod, a o'r, wel, mae'r teg, Mike Stevens hefyd. Ori. O'n i'n meddwl mae fe'n icon, ydy we, Mike, Mike, Mike Stevens, a caneuon hyfryd y fe. A nege bod llais ffantastig da, da Mike, fe, mae llais da da da fi ddiwan, ond mae caneuon... Ori. Mae'r geiriau'n adlywyrchu lot. O, o, odyn.
A o'r teg, a meddwl bod fi wedi bod yn Llundain, mae Mike Stevens, mae yna arwr arall, a lle fi'n siwt, as Mike Stevens, yn dod a llefe, wel, lanw, wel, stadiwm am mileniwm, fi'n credu. Yeah. Uh, mae gymaint o, o, o barch dy bobl. Oes, cefnogwyr yn ydyn.
O, dyn, o, dyn.
O, dyn, o, dyn.
O'n i'n siarad am Dafydd Iwan to yn gweud, pan o'n i'n iau, ti'n mo, pan o'n i'n fach, mae'n gi, na, na gi oedd i'n wario radio, oedd yeah. Dafydd Iwan, yeah. Um, so, so, well, sa'n gofio, oedd hi'n joio, o dawn o'r boi yna, yn Saesneg oedd e'n canu. So, o'n i wastad yn meddwl, oh, pam ti'n wario hwn, to? Yeah, yeah, yeah. Ond cofio nawr, fi'n mynd i Stadiwm Cymru, yeah. a gryndo o Dafydd Iwan, yeah, yeah. a'r gêm na yn erbyn Austria, yeah. a wedyn yr Ukraine, e, oedd e'n really emosiynol, ti'n meddwl? Yeah. Mae fe'n gweud bod e'n mynd yn emosiynol ar y cat a beth, ond oedd yeah, ti'n gweld e yn y, yn y gynulleidfa, o'n i lan yn meddwl, waw, mae hwn yn rhywbeth special, mae eisiau ni cymryd hwn mewn gymryd ni'n gallu. Oh. A fi'n siŵr falle na fel ti'n teimlo weithiau gyda perfformiadau ti, mae'r ma nosweithi fel ti'n gweud, mae rai yn nhw'n really special. O, odyn, odyn, ar ddiwedd y nos mae ambell rwy'n ni'n disgwyl gilydd, a ffoc boys, oedd hon, oedd yeah. hon, good night. Ie, yeah, ie, yeah, ie. Yeah. Ond ar y nos o'n dda, oedd e. Yeah. Ond fi'n ôl, fi'n cofio, fel ar y gwyd amser yn un ar ddegau, uh, fi'n cofio grwpiau uh, nos, no, nosweithi llawer, pan ni bydde rhyw gôr, a bydde glan defus, falle Norwen, a felly bydde y triban, perlau taf, um, plethin, uh, ac yna, wrth gwrs, Ryan a Ronnie, wrth gwrs. Yeah, yeah. Cofio, a'r glwbiau, dyna, felly, dyna'r canu poblogaidd cynta fi'n cofio, ac wedyn i pwy dath, wrth gwrs, ond Edward Aitch, yn dweud. A wel, wrth gwrs, o na, sori, ond beth, ac eraill wedi bod falle cyn ni. Ie, ie, wrth gwrs. Fi'n cofio,
i caneuon nhw, o'n i'n dwlu nhw, ond wrth gwrs, dath ac eraill, uh, sori, a dath Edward Aitch, a wedyn ni, i fi, dyna ddechrau broi roc yn y fe, caneuon roc yeah, and roll, yeah. a, a, a sy'n roc yn hwn. Gwneud erbyn na, o'n i tymam, o'n i ddechrau ti filan erbyn na, ond o'n i still, o'n i'n dal i, i fwynhau i cerdded. A fi'n dal i, ni'n neud ambell un o Edward Aitch, i wedi gwir. Ife na beth ti'n gryndo i nawr de o ran cerddoriaeth Cymraeg, neu beth? I ti- i ti'n gryndo i lot i cerddoriaeth Cymraeg, neu ti'n mwy dy ware? Na, na, yn naturiol, ma- mae'n dibynnu, yy yy yy os byddai ti yn y p'nawn, falle byddai'n dod i Ifan arno, Ifan Jaffa, a b- bydd e'n ware ambell i b- beth yy yym symud nôl i'r saithdege, wythdege. Ie, ie. Yym a- a'r un peth gyda yy Siân yn y bore, Uh, Sian Cothi, mae yeah. ar y cwpl o bethau. Felly, wrth gwrs, fi'n fi gryndor candelas ac yn y blaen, mae'n dibynnu beth sy'n dod arno. yeah, yeah. Ond tasau nhw, mae rai fi wedi, tasau candelas yn dod ar i'r ryd aman, dwi ddim yn gwybod os byddwn ni'n rwythro i'n brynu docyn, dwi'n fawr i fi fel eto. Ond tasau Dafydd Iwan, ie, um, neu, wel, na, wrth gwrs, mae Uh, yn y meic, felly.
I, yn y meic, o, bydden ni'n bendant mynd i weld e. Uh, Oedyn, wrth gwrs, mae ma, ma, ma dangos oedran a cenedlaethau yn genedlaeth i. Ni wedi cael yn codi yn wahanol, fel ni gweud y grwpiau, a'r un peth yn, yn Saesneg yma. Yeah. Fi'n cofio Freddie and the Dreamers, yn cofio um, well, Billy Fury, yeah, yeah, yeah. Cliff Richard, Elvis, ac yn y blaen, ti'n gwybod, felly, um, cerddoriaeth a 60au sy'n apelio i fi, de, yeah. ac erbyn yr 80au a glam rock can fan o, o'n i'n... Dim, dim o'r ffesta? Na, na, nhw'n gwneud ffesta.
Mwy o, mwy o, o cerddoriaeth glad a oh, y ffowc ti'n offi, na fe? Ie, ac cerddoriaeth sy'n alaw yna fe. Um, Ie. Yn yn y gwe- yy ma' ma' rai ar o fi'n clywed rai o reina yn y car yn paso a nag yy ma' ma' rywun â ffenest ar agor a fi'n clywed yr y bês ne'r dwmp twmp twmp twmp twmp yn gweud wel ma' fe- fel ma' wnna ti'n mwynhau hwnna fyse os o- os o's ryw alaw arno fe yy sim ots 'da fi Mwy iaith mae fi wedi gwneud, yeah. os da, na fi licio alaw, a mae gymaint o alawon hyfryd yn y Gymraeg. O, oh, mae... Ma Ni'n gwlad special am ala, oedd um, yeah. uh, cymder i hmm. dad mas yn Canada, a nath e danfon mas o'r, yeah. uh, ar, ar Facebook ni'n ni siarad. Yeah. Dau flynedd yn neges yn gweud amdano rywun oedd wedi pigo lan yn Cymru a ath e mas i America i ganu, sai'n cofio ei enw fe nawr, tybeth. Ond edryches i mewn i'r caneuon a oedd dou CD a oedd e'n yeah. un trwyddo nhw yn gofyn am cyfieithiad o'r geiriau yeah. yn y caneuon. A oedd e'n gweud, yeah. it's huge o, yeah. yeah. A Tony gyda Martin Geraint, mae fe'n neud pethau gyda ni i'r ysgolion. Right, wedi, wedi. A yn Llanybie misoedd yn ôl a gwed, o, diwedd blwyddyn dwytha, a dde wedi gwed bod wedi cael cysylltiad o cwmni record yn America yn gofyn am ei gan e yn yr 80au. Oedd hawl, fe, hawl fraint i fe yeah. chwarae fe mas o'r fe. Yeah, yeah. Wedodd e wrth gwrs, talwch, rhywbeth bach amdani, yeah, yeah. sa'n rhoi mas yn ddim, oedd e, dim os da fe, oedd e moyn, oedd e'n gwed mae ma, um, rhywbeth yn following anferth mas yna am yeah. cerddoriaeth fel hyn. A t'mo' Martin Geraint yw wnna nawr, o'r wythdege yn ca'l 'i pigo lan nawr yn America. Ie. O'dd e'n o'dd e'n synnu ond fi'n siŵr falle ti 'di gweld yr un peth trwyddo'r sioeau hyn ti 'di neud dros y blynydde. O, odi. Wel ma' mae'n wel ware teg yr unig un sy sy 'di ware cerddoriaeth Gymra'g yw John Peel fi'n credu, ma' fe wedi agor ma- yy diweddar John Peel ar fine nawr... Ie. ...yn ffodus yy ar radio yy radio un ne' dau fi fi'n credu a a a a yy a ddangos bo' fe bo' nw yn gwrando ar y c- caneuon 'yn. Ie. A a fi'n siŵr ma' nw 'di ware Super Furries Odyn, odyn, odyn, ie. A grwpiau sy'n dal... Mae ma Bronwyn Lewis yn um, enw mawr ar y funud. Mae hi wedi bod, wrth gwrs, ar Radio 1. Ie. Yeah. Oedd Greg James wedi chwarae fe'r un sioe ar y bore un dydd, yeah. a o'n i'n gryndo. Right. A chwaraeodd e'r gan Gymraeg. Ie, yeah, ie. Yeah. A o'n i'n... Yeah. O'n i'n... Wel, Sa'n ni'n llwyr, a rydyn graduates yn gweud, this is, ti'n meddwl, outstanding, this is absolutely amazing, and you almost can feel the words, rather than listen and understand, you can feel what the, the passion being sung. Yeah. So mae hwnna'n, mae agwedd wedi newid o cerddoriaeth falle Cymraeg wedi newid dros y blynyddoedd, ti'n meddwl? Ie, yeah, o oh, ie. Yeah.
Mae'r agwedd o Jack o Will môl yn ychydig e. Yeah. O, oh, mae wedi newid yn llwyr. Fel ni'n gweud, er, y, y grwpiau fel ydych chi a diliau a'r triban a, a plethin ac yn amlwg mae'r grwp byr. Wrth gwrs, ond nhw, fe ddechreuodd y peth bant y fe, ar, uh, yn mynd i'r cyngherddau gyda Ryan a Ronnie a Glan, uh, Ifan JCB, fi'n cofio, uh, a, a, a, a dyna ddechrau canu poblogaidd nes bod pethau, wrth gwrs, o'n i'n dilyn mewn ffordd America, yr Angl America, yn fe, ond mas mwyn ddechreuodd y Big Bopper a Elvis a, yeah. a Jerry Lee ac yn y blaen, a wedyn geson ni y grwpiau yn Saesneg, ac wrth gwrs dyma ni'n um, well, yn dechrau grwpiau ni'n yn Gymraeg. Yeah. A wrth gwrs, ma, ma, ar y dechrau, fi'n credu oedd e'n ar ar y dechrau, ond nawr, ti'n meddwl beth i gweud, amser maen nhw'n ware cerddoriaeth, boblogedd Cymru yn y iaith Gymraeg, ar radio yn Saesneg, mae hwnna'n dangos ble ni wedi cyrraedd. Odi, absolutely. A mae o Dafydd Iwan yn, um, wrth gwrs, gyda yma o hyd ar, y mm. Cymru, oedd na'n yeah. top 40 neu fynnag oedd e. Yeah. A o'n nhw'n wario hwnna pronawn di Gwener, prime time radio un, yeah. sydd gan miliynau, o'n nhw, yeah. a dath y gan wedyn, bron ail yeah. bobl, bobl geiddio fe, really, yeah. o ran Daeth e mas gyda tîm Cymru, a wedyn pigodd radio fe lan, a yn gweud, this is being played at the moment, listen to this. A wedyn yr ystyr, a wedyn hwnna'n cael ei tynnu wedyn i'r ITVs, BBCs. Odi. A then, ti'n oedd e'n really great i gweld rhywun falle sydd wedi, a beth yw e, fel ti'n gweud, bron 80, 80 nawr, yn cael bwrw fel y ffêm ochr a pawb yn gryndo i gyddoriaeth e yeah. amser hyn. So, yeah. Yn Ewrop, meddwl di mas yn y... O, ie, y cwpl byd. Y byd, ie, yn gryndo

Cymru a Cymru a'r iaith Gymraeg nawr. O, mae beth sydd wedi digwydd yn y blynyddoedd gytha trwy chwaraeon, yn efe, rygbi a yeah. pêl drod. Mae nhw wedi, tymor i codi'n, um, beth y gael fi eisiau, um, codi'n... Yr ansawdd bron o beth efe. Ie. Codi'r bar, codi'r barre o le, le oedd e fel o'r cyn ni, efe. A ti'n iawn, oedd, um, oedd Aled dan i'r sioe uh, wrthos cyntaf ar y podlediad yn siarad am bychan bach yn cit ariannu'n. Ie. A redodd e draw at nhw yn gweud, o'n nhw gyda'i deulu, o'n nhw'n gweud, sing that song, o'n nhw'n meddwl, o, oh, right, go on there boys, un o'r flad e, no, not un o'r flad e, y mae hyd yn nhw yn gyda. A fel oedd Aled, hwnna oedd amser oedd Aled yn gweud, ti'n oedd e'n really deall, to anthem ni fel Cymru yn y cwpan y byd, yn falle o mae hyd cyn, mae un o'r flad e. Ond... Yeah, a nhw wedi gwrs, ti'n cael gweithio y gyrau uh, am o hyd beth mae David, ti'n bod? Ori, gwrando'r geiriau a deall nhw. Ie, a mynd nôl i Maxen Redig a mae'r hanes y ti gol a dyna pa mae'r iaith a ni, ni yn, mae'r fyw, iaith yn fyw yn hyd ar ôl yr holl. Ori. Yn cyfnod y flynyddoedd. Dyna pam ni'n neud o'n.
Ie. o ran y offerynnau, ti'n wario'r violin? Ie. Beth by ti'n annog rhywun i dysgu fel o fferin de? Fer violin ti wastad i waren neu well, ydych ti'n rhywbeth yn dy repertoire? Mae fydden ni hoffi wario, a keyboard hefyd, a oh, plan, a piano. Ond, wel, beth sy'n... Mae'n haws, mae'n haws mynd â ffidil ar hyd y lle na cario piano.
Ti'n iawn. Felly, dyna ble mae... Oeddi, o, fi'n credu mae ma, ma, ma ffidil yn rhywbeth... Wel,

Mae, sdim gymaint o fiddlers i gael ar hyn o bryd. Wel, yn bendant yn yn ardal ni man hyn, yn Sir Gâr. Wel, lle bod e, uh, lawr um, mewn rannau Sir Gâr, ond um, fi wedi sylwi yn yr ardal do, do ffrnyman, um, a gitar, wrth gwrs, mae gitar fwy, wel, mae street cred yn ymwneud efo fe. O, so, ie, ie. Ti'n fawr ac yn efelychu i arwyr nhw. ti'n mwyn, pwy maen nhw fi efelychu fi? pwy?
Ei, bydden ni yn, bydden ni yn. Ie, ti'n mwyn, ie, o'n i'n efelychu a efelychu Yehudi Menuhin, neu Nigel Kennedy, ti'n mwyn. Ie, ie. Chwarae teg i Nigel Kennedy, mae fi wedi nid i ori i boblogeiddio um, y ffidil, achos fel oedd e, oedd e fel rhyw punk, oedd e. Yeah, yeah. Ond yna oedd e, yn y Royal Albert Hall,

Ie, a ware mwy o ffrangeg traddodiadol. Dwi ddim yn gweud am y delyn, chos mae telyn lle costi lot o orian. Mm. Ond lle di ddechrau gyda ffidil yn yr ysgol, a lle di gael, mae'r ma ysgolion lle gael nhw, achos yn China maen nhw'n cael eu cynhyrchu, beth bynnag. Ond wrth gwrs, Mae ma, ma pobl sydd wedi cael ffidil am gampyn, sydd wedi cael ffidil am, am milodd o fynnau. Ond um, na, bydd yn eisiau pobl yn ware, offer, fwy o offer yn y draddadol, ffliwt hefyd, a ffliwt o offer sy'n cael, cael ei ware gyda'r grwpiau gwerin, yn wedi gyferddon, wylio di uh, bandiau Iwerddon, mae wastad ffidler dyn nhw, banjo neu ukulele neu whatever, ti'n bod, A, a'r cordion, mae rai warweg y cordion. Ah, ie. Yeah. Ti'n bod fe, mae fe'n llanw'r sŵn, ti'n bod fe. Yr un. Ond dodi, uh, mae'r ffidil lawer mwy poblogaidd yn Iwerddon a Chymru. Er, fi'n abod nifer, mae ffrind lot o ffrindiau fi ar y ffidil. Ond um, maen nhw'n, yn anffodus, maen nhw gyd uh, dros yn yr cant. Oh, okay. a, a fwy. So falle bydd eisiau O'r podlediad hyn de, beth ydych chi'n gofyn i plant a chymryd y ffidl? Wel, mae Maia da fi, mae hi'n dwy nawr, felly da i ffidl bach i fi. Ie, ie, achos fel o'n i'n gweud, ar ôl cael yn dysgu, achos mae gwersi a gwersi a marfer a marfer, nawr, fel ni'n neud nawr, byd ni'n mwy na thebyg, amser mae'n dawel, beth ni'n dueddol o wneud yw ffono rhyw Yym, dyfarne lan, a gwygnwch tan dilo y ffonwr Tafarn un, da i mi ddech chi licio cael Jac a Dŵ yn dod am hanner awr a ni'n casglu arian ar gyfer hwn, rhaid, a wedyn ni, ewn ni o'r dafarn na, ewn ni i'r dafarn arall wedyn ni, a, a mae hwnna'n hyfryd i gweld bobl mynd mewn Dic, reit? Agor y case, ac yna, ma, a wedyn ni, mae fe mor...
Syml yn dweud. Mae ma fe'n syml, ond mae fe'n gwych. Odi, odi, a ti'n bod, mae ma pobl yn... O, rhywbeth gwahanol, yeah. o'r lam yn acha, ac o'n swener, wrth i bydden nhw'n wario dardi, neu wario... A wedyn ni, maen nhw'n clywed rhain, a... A wedyn ar y diwedd, mae'n gweud, oh, one more, diolch man, diolch. a mae hwnna'n gret, fe. Ti'n bod fe wedi clywed, ac wel, diolch yn fawr i chi, thank you very much, nos y dda chi, ni'n symud mlaen i'r dog and duck nawr, a ti'n bod, oh, come on, mae eisiau un arall, come on, get him, play another one. So mae hwnna'n bod nhw eisiau un arall, ti'n bod, mae hwnna'n gret. Hwnna'n dda. Ie, sy'n well, feedback. O'n i. Na, jyst pobl yn moyn ti sefyll na bach yn mwy. Os gwrs, mae hwnna'n digwydd i raddau, mae ma, ma wedi digwydd o soi flynyddau nawr, yn tybiau, yn llan y biau. Mae nhw'n cynnal jam tybiau. A wrth gwrs, mae'r ma, ma, ma grwpiau yma, a dyna o'r ti, mae fe wedi drefnu'n dda, mae amserlen o ti, rhaid ti ddechrau off am ddair gloch yn y dog yn dyc, a wedi ti mlaen i'r Duck and Dog, a, yeah. a mynd o gwmpas fanna. A wedyn ni, a mae'r ymateb, na beth yw e, ti'n bod fe, a bobl yn abo ti, yeah. a cynnig drink i ti, ac wedyn, o, can o'n, can ar gan un i ni, ti'n gwybod, o, fi lico hwnna, Ie, fe, ti'n bod yna, pan fo eira'r beth, o, pan fod eira'r wedi, o, fi lico hwnna. Ti'n bod yma fe'n, hyfryd mae bobl... Yn gwybod, ie, o ran ochr Gymraeg, mae pobl yn gwybod y cyneuon hyn. Syndod ffaint sydd yn gwybod a gryndo. Mae ni'n gorffen y set gyda pethau, ti'n bod, i wedi gweithio ni, pethau gwersyll yn ôl, lawr ar lan y môr, Elen, o Elen. Pawb felly, ie, mewn iddo. Clypom, mae pawb felly canu pethau fel na, llai gyd oed. Ie, ie. Ti'n bod, mae nhw'n... So, ie. Oedden, mae hwnna, oedden. Awi. Beth sydd ar y gweill y ti re? Beth well, sydd... Ac uh, ni'n gwybod ni'n neud um, sioes dryd yn rhyd yma nawr yn um, dechrau mawrth well, i digol dewi. Fi tri, tri o'r fan fyna yn uh, sioes dryd. Um, Nawr te, os ti'n byd ni wedyn ni amryw o'i fis heb law, fel o'n i'n gweud, na beth ni'n neud, os oes cyfnod tawel, well lle bydd ni'n cael galw'r ffôn, uh, ei Clywch oes, um, beth sy'n ni'n neud hwn nos Wener, um, ond mae ma rygbi wedi gorffen, mae'n pum, wech gwlad wedi gorffen. Yeah. Falle bydde chance dyn ni'n neud hwn rhain. A fi'n gobeithio bydde ar ôl ysteddfodau celch ar ranbarth i'r bod. Hefyd, fel cyn ysteddfod fawr yn mis Mai, wrth gwrs. Yeah. So, na beth fi'n credu sy'n ar y gweill. Os dim Rhan fanycha priodasen ni, neu ambell i briodas, neu a wnaethon ni nos Wener diwetha yn Llanybie i godi arian i Steddfod um, yr Urdd le ni'n Llanymddyfri. So mae'n ma, ma weddol dawel ac yna mae rhyw push yn dod wedyn ni yn yr haf, felly bydd priodas, rostio mochyn, jam tybie a pethau bach. Oedd yn dod yn gwella. Felly nid dim am dri mis a wedyn ni mewn rhyw pimp wythnos, byn ni mas bedair waith. Yeah. Felly, oeddi wedyn, o na fi, fel am ai, a, yeah. a os ydw'r gyfle'n dod, ni'n ni gymryd e, os gallwn ni. Ah, da iawn.
Gwych. Wel, diolch, Eifion. Diolch yn fawr i ti am dod mlaen a siarad am dy hanes a popeth am Jack, Jack y Do. O'n i'n dim clem bod chi wedi bod, bod bant dros y, dros, dros y byd i gyd. Oh, okay. So, ond na, diolch yn fawr, cadw ati. Ta beth, ni'n gwybod ni'n gweithio'n eitha agos ar fenter a mm. Jack y Do, so diolch yn fawr i ti am dy waith yna. Croeso. Ond yy ie, so ma' Dydd Miwsig Cymru wrth gwrs ar y degfed wythnos 'ma, so croeso i chi gwrando i Radio Cymru trw dydd achos fi'n gwbo ma' nw'n neu' segment ar pob fath o yy gerddorieth Cymru a ma' cwpwl o bethe 'da ni ar y fentre ar y cyfrynge 'fyd so on' oni bai am 'na, welwch chi, wela i chi wthnos nesa gyda Steff o Red Dot, mae hi'n dod mewn i siarad am morgeisi, bach mwy serious dda nesa, achos mae bach o shambles o ran uh, y morgeis ar y funud a'r, ar byd ariannol, so ie, yeah, mynd o bach o cerddoriaeth straight nôl i'r ochr ariannol, ond ond i fe yna, Eifion, diolch yn fawr i ti, Eifion. Croeso, diolch yn fawr. Grand.